Mela, insellmilkom ħbieb. Illum xtaqt nitkellem ftit dwar il-każ illi smajna insomma l-lum fuq il-gazzetti qrajna fuq il-gazzetti dwar il-każ fejn mis-senjura Filizjen Brinkat illi forsi bħalma tafuwa ħafna eh, kantanta kif ukoll evangelista. Tajjeb fejn di ġiet maħlusa mill-akkużi eh, fejn dak illi eh, min għal min jiftakar imma ħanfakkar forsi għal dawk li ma jiftakrux li kien hemm programm fuq Popolin fejn kienet mistiedna u fejn di bdiet titkellem ehm, dwar ehm, x'inhu id-dnub tan-nisel u x'ġieb id-dnub tan-nisel U fil-fehma tagħha ovvjament u minn dak li li taqra fuq il-Bibbja u b'mod teoloġiku insomma bdiet titkellem eh, neċessarjament mhux neċessarjament sorry eh, kulħadd jaqbel eh, ma' dik l-opinjoni, però dina bdiet titkellem fuq dak li bdiet taqra iswed fuq l-abjad b'interpretazzjoni tagħha li kellha kull dritt fil-libertà ta' espressjoni illi tagħmel dawn u teżerċita da bid-dritt. Tajjeb, ehm, ovvjament kien hemm oħrajn li kellhom dritt jikkritikaw dak li qed tgħid għax l-istess fuq l-istess ġifiri libertà tal-espressjoni. Ehm, però e, illi ġara waqt li dina insomma kienet qiegħda titkellem ehm, l-argument tagħha ġi e, spinjat u ma ħallew titkellem u anke dak kienet li qalet il-qorti. U Din insomma mbagħad fuq is-social media qabdu dil-biċċa l-klip insomma u ġiet spredjata u ħadd in-nar insomma u eh, kien hemm diversi kundanni minn diversi nies ta' ċertu portata ġifiri anki kienem il-Ministru Ġulja Farrugia, il-Ministru tal-Inklużjoni, eh, illi minnaħa tal-Gvern din kitbet u kitbet hekk fil-5 ta' Ottubru ħal naqra eżatt dak li kitbet. Diskustanti, din miexejn għajr stigma taħt il-madmat tal-fanatiżmu reliġjuż. Issa isbaħ waqt li programm Popolin persuna fuq il-panel qalet li min għandu disabilità, min għandu Down syndrome, jew minu marit u frott ta' dnub. U somma qaltilha għadek ma tafx kemm waġġajt nies. Issa dina kien qed tgħid persuna. Imma mbagħad għamlet attachment insomma tal-video ta' Felicien Brinkat, ovvjament, jekk forsi ma ridex tgħid minn il-persuna għalita billi għamlet il-video insomma eh, fil-post tagħha. Dan, dan il-post, ġifiri, daħlu diversi nies, ovvjament, il-Ministru tal-Gvern, jitlu diversi nies, fuqa, jarawa, gazzetti, eccetera, eccetera. Insomma, ma jonqos u saru diversi shares, iktar minn 130 share ta' dak ta' din l-kitba, ta' din il-way kondanna fil-fema tiegħi, tajjeb, hija opinjoni tagħha, għandha kull dritt fil-fema tiegħi li tagħmilha anki il-Ministru Ġulja Farrugia mingħajr Mingħajr dubju, forsi interpretata b'dak il-mod u jiena m'iniex qed nikkuntesta ehm, l-libertà tal-espressjoni tal-Ministru, però ehm, il-libertà tal-espressjoni wkoll iġġib ċertu mbagħad responsabilitajiet jekk inti tiżbalja. Mhux hekk jiġifieri fil jekk inti tiżbalja ehm, eh, fl-outcome ta' dak li inti tkun tfajt ħanejtek f'dal każ fuq is-social media. U U l-outcome kien jiġifieri li l-qorti issa nafu illi Filistien Brinkat ma nstabetx ħatja. U biex inkompli fuq dan il-post, apparti l-130 over shares ta' dan il-post kien hemm ħad divers ħafna kummenti li fuq minn 500 u insomma anki likes u u xnafien fuq dil post ġifiri din mbagħad spreadjat fuq is-socials left right and center. Ovvjament, ma naqas il-Partit Nazzjonalista illi ra illi l-mewġa eh, sejra ehm, eh, kontra Filizien Brinkat f'dan il-kas u kontra ovvjament Filizien Brinkat mhux biss imma anki kontra eh, l-evanġelisti u dawk illi huma ehm, reliġjużi li forsi jaqraw ehm, il-Bibbja Ehm, iswed fuq abjad, ħanajtek illi għandhom kull dritt, narġanajt, ehm, u għatu interpretazzjoni ek kif jaqraw li għandhom kull dritt u bħal memm oħrajn illi ehm, ma jagħtux l-istess interpretazzjoni imma jaqraw il-Bibja forsi b'mod iktar differenti u forsi jaraw l-istorja li hija biss storja u mhijiex letteralment hekk kif ġrat. Li kulħadd għandu kull dritt ġifieri li jagħmel dan. Però il-Partit Nazzjonalista, eh, il-Partit ta' Religio Patria, insomma, da ħareġ nitħaqax da l-Partit Nazzjonalista mhux l-ewwel darba li għamela eh, illi assistennija ġifieri minn daw in-nies illi eh, jirkbulek il-mewġa skont fejn sejra u jitfaw il-minsier per jitilqu insomma u jgħodu jixxalaw fuq il-mewġa insomma għad detriment anki ta' dil-persuna f'dal każ ġifieri eh, da mhux Mario Camilleri illi ikkundanna jew xi ħadd fuq is-social media u ġifieri noqogħdu nikkummentaw u that's it Tifhem? Dana mbagħad ħa toħloq katina ta' reazzjonijiet illi ma jispiċċaw qatt fuq persuna waħda dina ġifieri għamlet videos fejn dina kundannaw għal Flight Center u dan somma il-Partit Nazzjonalista ħares qarrija li deret anke fuq it-Times fejn dan somma bl-istqarrija l-Partit Nazzjonalista ukoll ikkondanna l-kummenti u l-kritika lil PBS għas-sorveljanza editorjali ħażina. Huwa qal li l-kummenti kienu sensittivi u ħżiena għas-soċjetà. Il-Partit qal li l-broadcaster pubbliku kellu d-dmir li jinforma u jħarreġ billi jżomm l-ogħla standards ta' rispett, inklużività u preċiżjoni u dan l-inċident wera tluq preokkupanti minn dawn l-istandards. U dina kienet għamil translation fuq il-Times of Malta, fuq il-Times of Malta. Kien hemm diversi persuni oħra il ħarġu jikkondannaw bħal muma ehm, kien għu Oliver, xikluna, insomma li għal tiegħu. Ehm, xaħat Martin Mikallef, insomma dan qed naqra minn fuq il-Times, u kien hawn xi post li anke mbagħad ehm, tħassru. Insomma, diversi nies insomma taw l-idea insomma jew kella il-punt di vista tagħhom fuq dak li qalet Vlisja Blinkat. Imma, eh, minn tinti għandek żewġ partiti hawnhekk u t-nirreferi għal dak li għalli ġura farruġa anki dak li l-istqari ħarġ parti nazjonalista, ovvjament ħajkollok reazzjoni kbira Għax inti eh, aħna nafu li dal-pajjiż sfortunatament għandek in-nax ta' bendu u n-nax ta' bendu jiġru wara żewġ partiti skont li jgħid wieħed eh, skont li jgħid wieħed eh, jagħmlu. Oh, ah, ah, ah. Ovvjament, jekk dawn it-tnejn jiftiehmu fuq xi ħaġa jew oħra, tista' timmaġinaw illi Għalax x'ħajkun hemm mbagħad ehm, tan-nies illi kontra li ħarġu kontra somma eh, dak li qalet f'dak każ fil-isjem brinkat. Ehm, da ġara kemm il-darba ta' ġifieri, mhux l-ewwel darba eh, illi ġrat, però dina ehm, dan huwa okkażjoni ħanejtek illi eh, li taraw kif il- il-politikanti fejn jistgħu jieħdu ehm, u jistgħu jagħmlu ħsara anki kbira u anki hawnhekk kellna kundanna, dil-kundanna ma kienx biss issa ehm, fuq ehm, favur fil-Islam Rinka temma kienet kontra fil-ferma tiegħi anki ta' dawn in-nies illi ħarġu jgħidu sija Partit Nazzjonalista u sija Ġulja eh, Farrugia u naħseb jiena nistenna issa illi dawn in-nies illi kondannawha li kellhom fil-fema tiegħi ukoll kull dritt li jagħmlu dan, però issa għandhom id-dritt għandhom id-dmir illi joħorġu joħorġu jiktbu illi dawn kienu żbaljati anki f'dak li qalu u anki issa l qorti qed jeta favur fil-isem l-inkjati jagħmlu apoloġija u jgħidu li forsi li huma fehmu ħażin, eċċetera, eċċetera, u jiskużaw ruħhom. Tajjeb u jarfaw ir-responsabbiltajiet politiċi tagħhom, dan ma jistax ikun. illi tagħmel dawn dawn l-statements u ma tħarġux responsabbli, ġifier l-eber tal-espressjoni ma tikx id-dritt, tik id-dritt illi tgħid li trid, tajjeb ma mbagħad imma mbagħad għandek responsabilitajiet u trid iġġorhom, speċjalment mill-partiti. Ehm, di rajnija, eh, di l-bicċa xogħol, rajnija li fejn ġeż partiti anki fi żmien il-Covid ħarġu jikkondennaw anki l-medja ta' eh, tal-partiti ħarġu jikkondannaw il dawk in-nies li kellhom narrattiva differenti ehm, fuq il-Covid, tiftakru, ġifiri, u mbagħad fl-aħħar naqra insomma ehm, lejlet l-elezzjoni ftit xhur għanajtek qabel l-elezzjoni għax raw illi eh, eh, l-istorja bdiet tinqaleb u bdiet iddur anki kontra l-awtoritajiet mill-poplu għaliex kien hemm ħafna liġijiet drakunjani li mbagħad bdew bdew nħolqot anomalija sħiħa u l-Partit Nazzjonalista fuq pariri li ngħatawlu bda jdawwar insomma daqsxejn it-trajettorja u vera dawwar it-trajettorja imma kienet tard wisq u ħadd ma nisa għaliex nirringrazzja Alla illi kien hemm media dak iż-żmien żgħira Eh, mux biex niftaħar ma jinkon parti minna eh, illi bditt informa poplu fuq dak li kun ġara u aħna ma ninsew qatt illi anki kien eh, Bernard Grek illi anki ried dak iż-żmien illi kun hemm ukoll emerġenza, dikjarata emerġenza pubblika u f'dak il-każ imbagħad l-istorja kienet tkun ħafna differenti ma Għanajtek, eh, mill-Prim Ministru ma kienx aċċetta, anki alla volja kien hemm żmien fejn kien hemm fil-bidunet emerġenza pubblika u wieħed jifhimha, però però però tajjeb li l-istorja nkiteb kif inhi u titħalla tibqa' tingħad hekk kif inhi. Tajjeb, u ħna dak ix-xogħol tiegħi jiena illi nibqa' nfakkar l-istorja hekk kif kienet u fil-verità assoluta. Ehm, Jiena nikkundanna, ovvjament, mhux f'isem il-libertà tal-espressjoni, għax il-libertà tal-espressjoni dik li hi u kulħadd għandu dritt jgħid li jrid, però issa nistenna nistenna l-istess nies illi kkundannawha jagħmlu apoloġija u jagħmlu apoloġija ehm, immedjata fuq dak illi għamlu ta' fil-essem brinkat. Ehm, ovvjament, naħseb jina din ehm, tal-hate speech emżon illi eh, liġa hate speech emżon titranġa jiġifieri titranġa b'tali mod illi titneħħa, jitneħħa dak li hemm, mhux tiżdied, jitneħħa dak li hemm, ehm, u jibqa' biss f'każ illi jkun hemm teddid, hemmhekk nifhimha u l-pulizija għandha tintervjeni bla dubju ta' xejn, ġifieri ħadd jgħeddek b'ħajtek, xi ħadd jgħeddek ġie għalik, eċetera, eċetera, Hemmhekk nifhimha, tera però dina li forsi wieħed jgħidlek ċuċu li ieħor jgħidlek baħnan u li ieħor jgħidlek kemm int injurant u daw ċuċati għandhom jispiċċaw u għax forsi jgħajar il-dak bil-kulur u daw għandhom jispiċċaw u għandu jkun hemm ehm, ovvjament għatem il-liġi tal-libel u l liġi tal-libel jibqa' jott tal kulħadd però din ħaġa nibqgħu nħandaħlu nibqgħu bil-hate speech. U Intgħallgħu n-nies il-qorti billi nużaw il-fondi pubbliċi għax wara kollox din tiġi ehm, li l-pulizija kontra ehm, min ikun akkużat li għamel hate speech jidum sena, jidum tnejn, jgħamilhom iktar, għatila u nies il-qorti, ehm, jirbaħa jew jitlifa, dan ikun tilifa għaliex imbagħad il-mida kun għamlet l-eksara eh, kważi kważi irreparabli, ismek jibqa' mċappas, anke jekun irbaħta, jiġru każi illi Jittallaw u ma nisimgħux iktar baħbarhom, allura jekk jiena eh, jinnaf eh, ktibt li Mario Camilli rittalla l-qorti eh, minħabba hate speech un bat ma neġax nikteb l-ura dan rabaħa għax Mario Camilli forse ma jkun ħadd ma jkunx persona pubblika allura ma nix għalfejn namlu follow-up allura da un bat jispiċċa jibqa' mxappas ħajtu kollha li xkull min jaraħ da jgħid dak it-tressaq il-qorti oħna u Malta ma ngħidux da tressaq da da tressaq da tallaw il-qorti għax sabuħ insomma. Ehm, ħati tajjeb kważi kważi kważi għamluk ħati qabel ma tkun insomma qetet u għalhekk qed ngħid u nitlob illi l-liġijiet tal-hate speech jispiċċaw u jibqgħu dawk tal-libelli. Forsi jissaħħu dawk tal-libelli, ehm, nifhimha, tajjeb, anzi anzi tajjeb illi xi ħadd illi wieħed illi ehm, jagħmel libell u mbagħad taqta' favurih għandu jkun hemm iktar ehm, ħanejtek forsi iktar flus involuti il dak li jkun jitlefa li taħallas iktar l-parti li jkun għamel li jkun għamel l-azzjoni ħażina kontriħ u hemmhekk iwa u naqbel, assolutament naqbel. Però żgur li musa naqbel illi nagħtu xi dritt jew ngħajjat għal xi dritt jew nagħmel xi kampanja jiena personali żgur li qatt anzi jiena kampanja personali tiegħi tkun dejjem illi ma nħallix ehm, is-saħħa f'idejn il-politikanti u kemm jista' jkun ehm, illi l-liġijiet li għaddu ehm, favur il-libertà tal-espressjoni noqgħod ħafna lura minħabba l-fatt illi l-istorja għalmitna illi meta meta l-politikanti azzardaw imissu l-libertajiet tal-espressjoni kienu dejjem dawk l-iktar estremisti. Tajjeb, eh, niftakru l-istorja 1933 fejn ehm, kienu nazi li wara ħruq tal-parlament, insomma, dawn l-għada l-ewel malqu l-libertà tal-espressjoni, gatering, insomma, ċetra, ċetra, kienu l-fasċisti, kienu tamaw il-ċajna, kien Stalin, dawn dejjem l-estremisti Ehm, dejjem, dejjem il-politikanti jmissu insomma l-libertajiet tal-espressjoni dam ma jeħdux pjaċir illi jkun hemm il-libertajiet tal-espressjoni, xi libertà tal-espressjoni dejjem taħdem, dejjem taħdem u dejjem ħadmet kontra e, e, il-politikanti. Ġiri għalhekk allura jiena żgur li mhux sa naqbel qatt illi ehm, ikun ikun hemm ehm, iktar babis ma iktar milli hemm anzi jitneħħa dak li hemm u ma jkun u kemm jista' jkun pratikanti ma jiddefsux fil-libertajiet ehm, fil-libertajiet u żgur illi żgur mhux fil-libertà tal-espressjoni. Ovvjament għax jiena imġarrab, imġarrab ehm, fis-sens mhux waħdi, imġarrabin fi żmien il-Covid li anki rajna ehm, milli social media ninqataw minn fuq għax niktbu kelma, jew nikbu xi ħaġa li aħna konna qed nemmnu fija, il-medja Kollha ċċensuratna, mistidniniet qatt ma stidnuna, ma kienx jaqbillhom jistidnuna għar-raġuni li aħna kellna dak li illum qiegħed joħroġ fid-deher fejn jarah kulħadd imma aħna konna qed ngħiduh erba' snin ilu u llum qiegħed joħroġ qatt mett illi kulħadd kellu raġun, però kulħadd kellu dritt jgħid tiegħu. Tajjeb, u ħadd ma kellu d-dritt illi jiċċensura 'l dak u 'l ieħor minn dak illi kien qiegħed qiegħed jgħid. Ovvjament aħna nħalqet, bħala media nħalqet biex nagħtu iktar libertà lin-nies, talli tajna, talli ta' li tajna il-libertà lin-nies anki wara xahar biss ittellajna l-qorti, u għadna l-qorti għaliex imħarka eh, mill-pulizija u hawnhekk narġa' ngħid biex taraw kif taħdem l-istorja illi inti tiġi mressaq mill-pulizija, mill-fondi pubbliċi kontra ċ-ċittadin ehm, u ċittadin jiddefendi ruħu ehm, għalkemm il-Kostituzzjoni tik id-dritt li jiddefendi ruħek mingħajr l-użu tal-avukat imma inti mbagħad ehm, Ikun jaqbil lek anke ma tkunx tifhem tqabbad avukat u toqgħod daħħal dejk fil-but u toħroġ il-flus biex inti tiddefendi ruħek tirbaħha jew titlifha l-kawża kif ddumlek bħalma qed ddum tagħna issa ilha dieħla eh, fit-tieni fit-tielet sena tagħha ħadala sentejn ehm, u għadna d-telejn u niżlin insomma l-qorti niddefendu il-wiċċna insomma minn dawn l-akkużi li saru fil-konfront tagħna nirbħu xew nitilfu insomma għaddejna diġà sentejn eh, plus. Tajjeb jiġifieri ehm, dak illi dan dan dan li qed ngħid ehm, allura aħna ġarrabna fuq il-ġilda tagħna kif qed ngħid fi żmien il-Covid, eċetera, eċetera, u allura qed noqogħdu ħafna, ħafna, ħafna, ħafna attenti ehm, u minn bħali jifimni, jifimni, jifimni sew illi ma nistgħux naffordjaw illi il-libertà tal-espressjoni tiġi fidel politikanti u tiġi b'xi mod maġuna ehm, iktar milli hi diġà diġà magħġuna ħażin fil-fehma tiegħi tajjeb għax daħlu ċertu liġijiet li ma kellhomx għalfejn jiddaħlu ehm, għaliex hemm nerġa' nirrepeti il-libel. Ehm, u iktar dawn ma jagħmlu liġijiet u l-iktar ma jafsu fuq il-liġijiet iktar iktar nies ħajittellgħu l-qorti ehm, u ħajittellgħu l-qorti bil-kriminal fejn il-pulizija u l-fondi pubbliċi jagħmlu tajjeb kontra il-persuna insomma li tkun ehm, allegatament imtella l-qorti li għamlet xi ehm, hate speech. Tajjeb, u kif qed ngħid tintrabaħ u tintilef ehm, jgħaddu snin. Issa wieħed forsi jista' jkun illi jsibu b'xi mezz illi tal-qorti fuq hate speech għax iridu B'xi mod, u għalhekk għalhekk nibża' mill-politikanti, ikunu jridu jgħalqulu ħalqu, jgħidu mela ħa naqbdu lil Mario Camilleri għaliex dan xewka f'sormla bil-Malti, u ntellgħuh il-Qorti, huwa jirbaħha jew jitlifha, nħalluh jittertura ruħu sentejn jew tlieta. Ovvjament, jien ħa nkun ta' eżempju għall-oħrajn, l-oħrajn jibdew jibżgħu jitkellmu u nibdew nagħlqu ħalq iktar lin-nies u lill-poplu, u l-poplu nġibuh iktar bis-sarima mħallqa u jien għalhekk nibża u għalhekk jixelula ħafna bozzot ehm, ta' kontra dawn l-affarijiet u kontra dawn il-liġijiet li forsi, forsi, forsi anki qed jiġu b'xi mod ehm, proposti ħanetek anki eh, forsi anki fiħdan l-Unjoni Ewropea anki din il- ħanetek il-mewġa anki ta' ċensura ehm, kontra TikTok, kontra ċertu pjattaformi, u kontra di kull oħra, u mbagħad nibdew nieħdu ċansis ehm, biex l-estremisti U f'dal każ l-estremisti xellugin għax bħalissa huma l-iktar li qed jippruvaw daħlu dal-affarijiet għax imbagħad il-filmi mhux għax hemm xi differenza bell-estremisti tal-lemin għaliex dawn fl-aħħar mill-aħħar Xija xellug estrem u xija lemin estrem dejjem, dejjem jadvokaw għaċ-ċensura fuq il-libertà tal-espressjoni, ġifieri għal min jgħid forsi għal woke li forsi qas jaf xi huma woke u minn fejn bdew u minn fejn kienet l-oriġini tal-woke. Ehm, illum orrajt il-woke ġie parti mix-xellug estrem, però U koll anka fuq din hemm xi tgħid għaliex propju propju il-wok ma bidix. Michelle Luke estrem assolutament imma bida eh, mill-Afro-Amerika tajjeb fejn dawn insomma kienet bdiet 1900, 1930 sek mussejr żball anke kien hemm xi kanzunetti rigward dal-affarijiet fejn dawn to stay awake imma kienet minħabba li l-oppressjoni fuq is-suwed ehm, li bdew jiġu rrepjat eċetera eċetera allura kienet stay awake u minn hemmhekk bidal wok imma mbagħad bda jmiexi iktar qoddim u mbagħad eventwalment ġie fidejn il-Black Light Matters u mbagħad il-liberali jisom ħaduha wkoll din il-wok u għamluha tagħhom ħanajtek u llum spiċċat l-ideoloġija tal-wok fidejn ix-xellugin estremi, però forsi anki anki il-lemin ħanajtek estrem minħabba l-fatt illi l-lemin estrem fiħdanu hemm ċertu ħanajtek kontra s-suwet f'dal kas biex nitkellmu straight to the straight forward allura kienu kontenti illi il-wok jitfawa u jaraw kif jagħmlu biex ħamġuwa u jitfawa fuq il- il-liberali jew inkella x-xelluk estrem u allura hawnhekk toqgħodu attenti għaliex jien dejjem noqgħod attent kemm mill-estrem xellugi kemm mill-estrem lemini, għaliex dawn it-tnejn, it-tnejn fl-aħħar mill-aħħar huma tal-istess pezza, ġifieri, m'hemmx m'hemmx tagħsel it-tnejn huma tal-istess pezza u l-istorja mela naqra fuq fuq l-istorja jinduna kemm ma dawn huma l-istess munita tajjeb kull mem eh, id-dawwara eh, u tara uċuħ differenti, però l-munita hija waħda, ġifieri u dik hija dawk huma l-estremi, l-xelluk il-lemin Huma bażikament l-istess u l-istess itnen li huma jagħmlu. Mela, naħseb dom tħafna nitkellem f'dan live. Ehm, mela nawgura ehm, lil l-Sinjura Felicia Brinkat tar-rebħa li għamlet, mhux biss għamlet ir-rebħa hi, imma r-rebħa għamela il-poplu kollu u r-rebħa għamlet wkoll il-libertà tal-espressjoni. Ehm, jiena dejjem Inħeġġeġ in-nies jitkellmu u jibqgħu jitkellmu bil-mod ovvjament fil-libertà tal-espressjoni, fil-parametri tal-libertà tal-espressjoni, jiena anke aħna bħala ċanel ġifieri qatt ma nagħlqu ħalq dak u ieħor, ovvjament kull kumment jiġib responsabilitajiet u jista' jġib anki libelli Ovvjament, għaliex x'tgħidu u x'ma tgħidux ikun qiegħed hemmhekk għall-pubbliku li jara dak li jkun qed tgħidu u jekk intom forsi tkunu qegħdin turtaw jew toffendu jew inkella mhux qed tgħidu l-verità f'dawn il-kummenti jiena ma nkunx naf. Ovvjament ma nistax inkun naf kull kumment li jintqal jekk hux veritier jew le, però mbagħad ikun hemm ħaddieħor forsi qed jara l-kummenti u Tistgħu tispiċċaw mhux fuq hate speech biss imma anki fuq il-libertà ta' sorry fuq libelli. Insomma, l toqgħodu iktar attenti. Jena dejjem nissuġġerixxi il-kommenti jkunu kostruttivi għaliex komment kostruttiv ikun Bis-sens, tajjeb bħalma tħadditna ġiena minna programmi f'dan l-istudju fejn bħalissa fejn tkellimna eh, fuq il-libertà tal-espressjoni, ftaħir kelli Salvo Mallija u l-nies oħrajn il-Melkim. U tkellimna fuq il-libertà tal-espressjoni, insomma, sa fejn għandha tibda, sa fejn għandha tasal u tieqaf, insomma. Ehm, u kważi qbinna fl-istess, fl-istess prinċipju. Ehm, Minn hawnhekk ħbieb insellmilkom għax ħaleb neqpa' ngħid. Grazzi lil kulħadd.